Felly, croeso cynnes i chi ail sesiwn Sir Gar Greadigol. Yn gwmni fi heddiw mae Lowri Jones a hi ydy cyd-lynydd prosiect Bro 360. Cofiwch mae croeso i chi ymuno yn y sgwrsio, os oes gennych chi gwestiwn i holi Lowri, rhowch hon yn y bocs sgwrsio ac awn ni ato fo ar y diwedd. Cwestiwn cynta sgen i Lowri, um, a diolch yn fawr iawn i chdi am ddod heddiw a diolch am damser. Um, be yn union ydy bro 360? Wel ie, dio- diolch Llinos am yr cyfle, nid yn unig i ddod 'ma am sgwrs, ond am gael dod mas o o gartre a mynd am y tro cynta ers amser i ddod lawr 'ma i Gaerfyrddin i ie, i gael sgwrs bach am Bro 360, sef cynllun peilot gan gwmni Golwg i gydweithio gyda cymunede mewn dwy ardal yng Nghymru i greu gwefanne bro. A beth yw gwefanne bro? Yw gwefanne sy'n rhoi'r gallu i bobl leol i rannu straeon sy'n bwysig iddyn nhw, nid jyst pobl leol ond mudiadau a busnesau hefyd, fod yn un man ar gyfer y fro yna, ar gyfer popeth sy'n digwydd yn lleol a bod rhyw fath o hwb sy'n sy'n sy'n cynnal y gymuned a defnyddio'r we i rannu'r straeon 'na. Grêt, mae'n swnio'n ffantastig. So, be 'di dy rôl di'n union yn Clonc 360? Ie, wel, mae Clonc 360 yn un o rwydwaith o'r gwefannau bro. Yy, mae wyth i gael i gyd erbyn hyn, mae un yn yn newydd sbon, Bangor Felin 360, ers tua tua mis a gweud y gwir. Um, a a mae'r ma gwefannau gyd yn cwmpasu o gwmpas ardalodd Arfon a Ceredigion slash top Sir Gar. Um, a'n rôl i o fewn clonc tri chwech dim i wneud cynlleiad o phosib. Um, Sy'n sy gret, ond um, hynny, mae hwnna fach yn anoddach na beth mae'n swnio hefyd, falle. Y syniad tu ôl i'r gwefannau mae i gyd yw bod nhw'n gallu bod yn hunan gynhaliol. Mae pobl sydd yn mynd ati i greu straeon, i rannu beth sy'n bwysig iddyn nhw, ond bod ni na fel rhyw fath o rôl ysgogi y gymaint â phosib o bobl o fudiadau ac ati i gymryd rhan, i alluogi cynnal sesiynau hyfforddiant, um, adnabod pwy, beth yw'r galw, a tymod, cefnogi, achos weithiau mae, mae straeon ni'n gael mas na, ti ddim yn sylweddoli falle, ond Os oes 'da ti rhywun sy'n procio, falle mae hwnna yw, yw beth, yw, beth yw job fi. Mae'n gwirionedd gyda clonc 36 dim a llawer o gyfannau eraill erbyn hyn sydd wedi sefydlu ers bel. Yw jyst y procio yna a helpu criwiau lleol i adnabod cyfleoedd i rannu straeon lleol a helpu nhw wedyn i, i rannu rheina os oes angen, ti'n gwybod, ar-lein. Grêt.
So pam nathoch chi gychwyn y, y prosiect yma? Be, oedd na ofyn am y math yma o beth? O, mae ma fe wedi bod yn fwriad gan gwmni Golwg, sydd a'i bencadlys yn Llambed, ers o leia deg mlynedd, ti'n gwybod, um, dan Dylan Iorwerth yn enwedig, i, i, mae wedi gweld bod angen i bapurau bro yn y lle cyntaf, ti'n gwybod, i, i, i weld ar bod, bod angen symud mlaen i, i ddefnyddio'r maes digidol. Okay? So, mae wedi bod ar sbel yn, yn gynllun gan gwmni golwg eisiau, eisiau cael ei wireddu, lle maen nhw'n gallu rhyw fath o um, rhyw fath o ddefnyddio neu efelychu y chwildro ddigwyddodd yn, yr, yn y 70au, 80au gyda'r papurau bro. yn ddigidol nawr, cyn bod amser yn mynd yn rhy hwyr. A'r anghenion, fi'n credu, o'dd ymysg cymunede lleol, a clonc tri chwech dim yn benodol, a a papur bro clonc yn ardal o gwmpas Llambed a Llanybydder yn enwedig, a a'r rheswm dros, wel, mai nhw o'dd y wefan Fro Gynta' ef achos ma' pencadlys Golwg yn Llambed a ma' 'na gydwitho agos yn ddaearyddol. yw, tywed, oedd, oedd y papurau bro ma'n llwyddiannus, ond eto i gyd yn gweld bod y byd digidol ar y gorwel a bod angen symud i'r cyfeiriad na, ond hefyd bod pobl ifanc yn defnyddio cyfryngau digidol a falle llai o brint yn gyffredinol, felly tybed a fydde datblygu gwefannau bro sy'n chwa'r wasanaeth i bapurau bro yn helpu i ddenu cyfranogwyr newydd ffresh o blith pobl ifanc, timod, so o fyna mae di dod, yn ogystal â ochr arall y ginog, sef yn amlwg mae cwmni Golwg wedi datblygu gwefan newyddion dyddiol Cymraeg Golwg Tŷ Chwech Dim ers rhyw ddeg, ddeuddeg mlynedd, dwi ddim yn hollol siŵr o'r dyddiad. Ond i gyd-fynd gyda hwnna, mae yna straeon lleol allai fod yn cael ei bwydo o'r naill gyfrwng i'r llall a cydweithio, felly mae yna, mae yna gyfraniad gan golwg i wneud o'r safbwynt newyddion caled, newyddiadurol hefyd i'r gwefannau, ti'n gwybod. Gwych, mae o'n swnio yn lot lot o waith um, ac yn gyffroes iawn. So sut mae prosiect fel hyn yn gweithio o ddydd i ddydd? Twod, be, be sy'n angen i wneud siŵr bod hwn yn gweithio? Ie, yeah, o'r gwylod lan yw'r ateb rhwydd i hwnna, yr ateb byr i hwnna, na fe, tymod, hwnna, hwnna yw ethos y cyfan. Um, Mae'r prosiect wedi datblygu lle oedd dim technoleg ar y dachrau, oedd dim um, cyfranwyr ar y dachrau, a ddim platfform. Felly, wnaethon ni greu'r platfform a'r gwefannau hunain gyda technegydd gyda'r criwiau lleol. Uh, felly gyda, dim, dim clonc 36 dim a such, achos o'n nhw wedi dechrau ers rhyw, rhyw 6 mlynedd um, erbyn nawr, de, dechreuodd oh, clonc 36 dim cyn pawb arall yn 2015 fel rhyw fath o peilot, cyn y peilot, os yes. ti'n moyn i weld os oedd e'n gweithio mewn un man. Ond gyda'r gwefannau eraill, ni datblygu meddalwedd um, newydd erbyn hyn i bawb ar sail i syniadau anghenion y cymunedau. A hwnna oedd y gwaith caled dros biti naw mis o dechrau'r prosiect o ddim gwefannau, jyst gwaith yn, yn adnabod anghenion a potensial cymunedau, beth oedd angen, tasen ni'n creu platfform arbennig y digidol Cymraeg ar gyfer chi fel bro, beth chi moyn arno fe. Felly datblygon ni hwnna gyda pobl, Ar ben hwnna wedyn, ti'n mestyn mas i weithio gyda pobl, i annog nhw i gymryd rhan. Uh, a rannu mediadau o bosib, i, i weld mantes mewn rhannu straeon mediadau a bod hynna i gyd mewn un man. Ond hefyd, i fanteisio ar gyfryngau digidol newydd iddyn nhw falle. Defnyddio'r we am beth mae fe'n dda am wneud, ti'n modd? Creu fideos o uchafbwyntiau chwaraeon a helpu clybiau chwaraeon i wneud na, yn hytrach na meddwl bod rhaid ti sgwennu adroddiad math o beth. So agor llygau'r pobl. So mae lot o sesiynau hyfforddiant Bron, dyn nhw ddim yn ffito mewn i categori hyfforddiant arferol, maen nhw'n ffito mewn i categori meddwl yn greadigol. A na'r math o alluogi a ysgogi ni wedi bod yn gwneud gyda'r criwiau. Nes cyrraedd man lle mae da ni nawr wyth gwefan fro, wyth criw lleol yn rhedeg nhw, a ni na yn cefnogi ac yn gwneud beth sy'n angen um, i ategu yr, yr holl bethau sy'n digwydd gan y cyfranogwyr ar lawr gwlad. Grêt, mae o'n swnio fatha bod pobl yn cael eu hyfforddi i fod yn newyddiadurwyr a wedyn yn neud hyn wrth fod yn greadigol, a mae llais nhw'n bwysig. Mae llais y bobl yn bwysig iawn i chi, dwi'n cymryd, ydy. Faint o gyfranogwyr yda ni siarad amdan? Mae'n swnio i fi fatha bod yna lot o bobl yn y mix. Oes na lot o bobl yn rhan o hwn? Oes, edryches i ddog a gweld faint o gyfranogwyr roedd gyda Clonc 360 yn benodol, yeah. sef gwefan fro gwmpas ardal Llambed, Llanybydder, mae'n stradlo Ceredigion a Top Sir Gar, y wefan fro hena sydd wedi bod yn mynd nes 6 mlynedd, a ni twtch yn fer o 200 o bobl sydd wedi creu um, ar y wefan yna. So 200 o bobl eitha gwahanol i'w gilydd, uh, o wahanol gefndirodd, tymor, a wahanol sgiliau Cymra a hyder, yn ei Cymraeg hefyd, os ti'n edrych yn fanwl. Ond ar draws yr wyth gwefan fro, a mae ma llawer o'r gwefannau yma'n ifanc iawn yn amlwg, na draws nhw gyd, mae fe jyst yn siei o, o 500 o bobl gwahanol wedi, wedi creu, tymod, wedi mynd ati a creu drafft o rhywbeth sy'n bwysig iddyn nhw ar ei gwefan fro, a wedyn rhannu hwnna gyda, gyda gweddill y fro, ti'n gwybod? Mae hwnna'n 500 o newyddiadurwyr newydd mewn ffordd mm. yma yng Nghymru, da chi wedi greu, heb iddyn nhw sylweddoli bod nhw'n gallu, tyd, yeah. neud newyddiadura. Ie, yeah, wow. yn gwmwys. Okay, a ti'n modd, ti'n cael rhai pobl sydd yn cyn iawn am, am ohebu a newyddiadura yeah. ar lefel na, fe ganalio ni gwrs llwyddiannus, fi'n credu, uh, just cyn nadolig, ar Zoom yn amlwg, um, yeah. cwrs chwech wythnos, Ym lle o'r tu- o'n i'n hyfforddi gohebyr ifanc a dath pymtheg yn selog i hwnna a beth oedd yn wych oedd dim jyst gweld nhw'n troi lan i i i gael hyfforddiant ond gweld nhw'n mynd ati bob wythnos i gyhoeddi ti'n gwybod am ti be bynnag oedd yn bwysig iddyn nhw boed yn stori oedd yn ymddangos yn fach i rai ond oedd yn bwysig i rai eraill ti'n gwybod. Mm. Ond yn, yn fwy na na mae mae unrhyw un yn gallu gohebu a un o'r pethau fi wedi joio neu mwyaf yn y misoedd diwetha oedd 'da fi'n dechrau wythnos hyn gyda criw o ffermwyr ifanc Cymru, sef cynnal dros sesiwn her straeon ni'n galw fe. Sef just procio, holi am, am beth sy'n digwydd yn lleol, beth yw'ch adnabyddiaeth chi, faint o fediadau sydd, siwt allech chi ddarlledu digwyddiadau lleol, ti'n bod, yeah. fod dychmygu tyma bach pan fydd rheina nôl mlaen, ond ni'n mynd i gyrraedd yna. A rhoi rhyw fath o ymarferion bach creadigol yn ystod y sgwrs am beth i um, cyfweld a straeon newyddion. A maen nhw gyd ar y diwedd fel, o oh, ie, yeah, ni gyd yn gallu gohebu. Ti'n gwybod, yeah. achos mae fe ynddo ni gyd i just i rannu, ma' 'na, ocê, weithiau ti'n ddihyder am ryw elfen, a ni'n gallu adnabod rheina a rhoi hyfforddiant mwy penodol, ond, a gweud y gwir, yym, un o'r negeseuon oedd Dylan Iorwerth yn gweud yn y cwrs gohebydd 'ma, timod, yw ma' pob stori yn dachre'n lleol, hyd yn oed pan ti'n meddwl am straeon mowr newyddion byd eang, ma' nhw gyd yn dachre'n lleol wrth dy draed di yn rywle, a'r bobl gore i adnabod y stori 'na a gweud bod hi'n bwysig, ma' angen i fwy o bobl glywed am hyn, yw pobl leol, felly mae'r cyfraniad 'na yn holl bwysig i wneud yr holl beth 'ma i weithio, t'mo'? Ie, gwych, a mae'r cyfranwyr wedyn yn gwybod na nhw sydd yn bwysig yn y prosiect, a hebddyn nhw fysa 'na ddim bro 36 dim mewn ffordd, Na, fysa? bydde ddim, na, bydde ddim, a bydde'r peth wedi ffeili, a bydde ni'n dod i ben pan mae'r prosiect peilot yeah. yn dod i ben a heb gyfranogwyr. Cofia di, dyw, um, dyw hwnna ddim yn dod naturiol i bobl bob amser. Okay. Felly mae hwnna'n rhywbeth um, heriol ni wedi dysgu. A ni ddim yn, ni ddim yn tynnu nôl arno fe, ni'n mynnu fe o hyd, mae pobl leol sy'n creu, ti'n modd, a newn ni ddim creu ar ei rhan nhw, ne, ne, yeah. ni ddim wedi o'r dechrau, a newn ni ddim. Achos mae fe bron fel, unwaith ti wedi creu dy beth cyntaf ti, neu gael yr hyder na, gweld, o oh, ie, yeah, ti'n mo be, mae hwn yn bwysig, neu fi'n gallu neud e, neu beth bynnag, wneud pobl greu to. Ond mae fe'n rhan A ma' ma' lot o bethe ni'n neud gyda'r gwefanne bro yn ddim byd i neud â'r gwefanne. Ma' fe'n ymwneud â pobl a rhoi hunan gred i bobl bod 'u llais nhw'n bwysig, dim jyst cyfrynge o bell sydd sydd yn gallu rhoi newyddion i ni. Ma' pobl yn gallu ar ar pob math o bobl. Felly ma' hwnna 'di bod yn her fowr iawn. Ni 'di goffod gweitho'n greadigol iawn i drial yym rhyw fath o annog a ysgogi a perswadio pobl bod i llais nhw'n bwysig, ti'n gwybod? Achos sa'n credu bod ti'n cael dy ddwy'n lan falle i feddwl na am bob amser. Felly mm. mae hwnna'n un hmm. o'r heriau ni wedi wynebu a ni'n trial taclo, o gwir y gwir. Difyr, difyr. Ac oeddech chi'n dweud bod yna gymysgfa o bobl yn rhan ohono fo. Felly, faint o bwysig ydy creu yn y Gymraeg i, i chi, lle? Ie, yeah, holl bwysig, ti'n bod? Ti'n sôn am creu am beth unrhyw beth a phopeth yn ymwneud â'r fro, pyn ein nhw'n ddigwyddiadau Cymraeg neu'n newyddion sy'n, ti'n bod, be bynnag yw e. Ond rhan o'r nod yw bod ni'n helpu i gyrraedd uh, y miliwn uh, tywed, o siaradwyr. Ond dim jyst fel bod na, bod na Gymraeg ar y we. Mae hwnna'n holl bwysig. Mae hwnna'n rhan allweddol bwysig bod pobl yn gallu darllen stwff neu gwylio stwff sy'n Gymraeg, ond bod po... y llall yw, wel, bod ti'n rhoi rheswm i bobl i ddefnyddio'u Cymraeg nhw, a mae'r ffaith bod y platfform ma'n bodoli i fod yn platfform gan y bobl, a dos dim un Saesneg, yr, y, sydd yn centred o, o gwmpas bro, okay? ah, so mae okay. ti Facebook o sydd yn centred o gwmpas y byd, yeah. ond dos dim wir platfform tywed, agored mm. i gael, ar, uh, tywed, sy'n cystadlu ar hyn o bryd. So ni ar flaen y gad fyna, sy'n gret. So yn y Gymraeg, mae'n neud e wedyn, yn y Gymraeg ti'n cael yr cyfle a'r rheswm i rannu pethau sy'n bwysig i ti, ti'n gwybod? So mae fe'n, mae fe'n, mae hwnna'n holl bwysig yn rhan o fe. Gwych. Ti'n gwybod beth, Lwri, swn i'n gallu aros yma trwy ddydd i siarad efo chdi, ond dwi'n mynd i'n nghwestiwn ola un wan. Felly, um, os oes na rhywun efo cwestiwn fysa chi licio gofyn wrth Lwri, Ŵan ydi'ch cyfle chi i roid o yn y bocs sgwrsio a wna i golwg wedyn i weld arnyn nhw a gofyn wrth Lowri. Y cwestiwn ola sgen i, a'r un pwysig dwi'n meddwl, yym so os oes 'na rywun allan yn fan'na yn meddwl 'O dwi isio 'neud hyn, ma' gynna i stori dwi isio rannu, dwi Mae'n ardal lleol ni isio hyn. D- Mae rhaid i ni gael o. Sut mae'n mynd ati i wneud hynna? Ie, yeah, o, gret.
Dwi'n mae doi ffordd o gymryd rhan. Os chi'n byw yn un o'r ardalodd lle mae yna wefan fro, felly yn fras, unrhyw le yn Arfon, uh, Gogledd Ceredigion, Ardal Tregaron neu Ardal Llambed a Llan y Bydder. So, hmm. cewch chi wefan bro 36 dim a welwch chi y rhestr o'r gwefannau fyna. Clicwch ar eich gwefan chi a gwasgu ymuno. A wedyn, does dim rhaid chi holi caniatâd, gallwch chi greu os oes rhywbeth yn bwysig i chi. Jyst cewch ati, gwasgu'r botwm creu, a sgwennwch neu creuwch y fideo, neu beth bynnag chi eisiau wneud, ewch amdani. Ond os chi eisiau help yn amlwg, cysylltwch gyda ni, mae manylion ar y wefan, ond lowrijones at golwg dot com. Os oes 'da chi, os chi'n byw mewn ardal lle does dim gwefan Fro, a ma' a ma' tipyn o rheiny yng Nghymru, ond 'yn gobeth ni yw bod hwn yn llwyddo, t'mo', bod bod y peilot 'ma ni'n neud nawr, sy'n dod i ben ym mis Mowrth, yn rwbeth allith ga'l 'i efelychu ar dros browydd eryll. Nawr, os yw'r arianwyr neu pobol be' bynnag yn meddwl bo' hwnna'n rwbeth s- dyle ddigwydd, beth ni wir angen wedyn yw gwbod wrtho bobol yn y cymunedau eraill 'na, o ble sy â diddordeb i ni fynd nesa 'de? Tybed os modd i ni mestyn y rhwydwaith i'ch ardal chi? A os oll, bydden ni wirioneddol yn, yn falch i glywed wrthoch chi. Nawr yw'r amser a gweud y gwir, achos nawr ni'n dechrau edrych ar y broses o, o shwt a ble galle'r galle'r chwildro bach ma fod yn mestyn o ran y rhwydwaith. A mae yna un elfen arall, falle, eitha pwysig, Os chi'n fusnes yn un o'r ardalodd 'ma, wedyn cysylltwch 'da ni nawr, achos ni ar fin y funud 'ma, bore 'ma, beth dwetha nes i cyn do lawr oedd bod mewn cyfarfod bach ambyti datblygu um, nid jyst platfform straeon lleol a newyddion, a calendr digidol a pethau mudiadau ar gyfer y gwefannau bro, ond platfform i busnesau lleol, platfform sy'n wirioneddol yn helpu droi'r y bynt na yn yr economi leol. Felly nawr ni'n dechrau go iawn yn y flwyddyn ola yma i i ddatblygu'r platfform. Ni heb ddatblygu fe eto, felly cyfle i chi fel busnesau sydd yn byw yn Arfon neu Geredigion o top Sir Gâr i'w cysylltu 'da ni i fod yn rhan o grwpiau sy'n mynd i fod yn datblygu hwnna gyda ni. Achos o'n i moyn creu rhywbeth heb busnesau. Ni'n gweithio'r gwaelod lan gyda'r busnesau hefyd a fydden ni'n lico clywed syniadau busnesau am beth maen nhw angen, beth fydden nhw angen i helpu nhw i i ddefnyddio'r we a timod falle cystadlu gyda'r bois mowr, ti'n gwybod, y gwefannau a'r, ar busnesau mowr mae ti'n gweld, trwy um, falle manteisio ar rhywfaint o newid sydd wedi digwydd yn ystod Covid ymhlith pobl o fod eisiau cefnogi'n lleol. Wel, gallwn ni ddatblygu platfform sy'n helpu hwnna. Felly cysylltwch â ni os chi'n fusnes er mwyn helpu ni ddatblygu hwnna yn ystod y misoedd nesaf. Gwych, felly mae yna lot o gyfleon um, allan yna just i gysylltu um, a mae o'n swnio i fi fel chydig bach o no-brainer ydy wedi gwir. na i fynd i jecio fan os oes na gwestiynau wedi cyrraedd. Mae gennau un cwestiwn gyn Iestyn, diolch Iestyn. Um, sut mae denu hysbysebion i'n papura bro? Um, felly mae, mae Iestyn yn swyddog hysbysebion papur bro Caerdydd, digwydd bod. Wel, ni wedi bod, ni wedi bod yn cydweithio lot gyda'r dinesydd fel mae'n digwydd. Uh, yn ystod Covid, meddylion ni, wel, welon ni, gwed y gwir, bod papurau bro yn mynd i gael trafferth i ddosbarthu a printo um, i papurau, felly wnaethon ni, ni wedi cydweithio gyda'n ystod y flwyddyn diwethaf i roi lle ychwanegol fel prosiect ar wahân um, ar wefan Broad 60 iddyn nhw i, i um, gallu rhoi rhifynnau lan yn ddigidol. Felly ni'n falch iawn o, o fod wedi helpu a cydweithio Fyna. Mae yna, mae yna sawl ffordd o wneud e o ran denu hysbysebion. Y ffordd ni'n mynd i wneud e gyda'r gwefannau bro, fel o'n i'n sôn gyne, yw gweithio gyda busnesau i weld beth maen nhw angen a creu y platfform digidol sydd ei angen, yn dyfe? Ond yr un peth mwya pwysig fi'n credu gyda denu hysbysebion i unrhyw blatfform lleol, Pa pa rhai bro gwefannau bob perthnag yw nabod? A mae hwnna di bod yn wir am bob rhan o'r gwaith ma, ni di gwybod hwnna yw y peth pwysica ti angen arno ti er mwyn neud i rhywbeth fel hyn i weitho, yw os ti'n nabod dy fusnese ac os os na os os na berthynas i gael na. A t'mod dangos y gwerth, nid yn unig y gwerth o ran stats sai'n credu, a fi'n credu bod hwnna'n bwysig, y stats a unrhyw bethau ychwanegol ti'n lli cynnig. Ond yr, yr un peth yn, am, yn aml sydd yn denu busnesau bach yn enwedig yw'r teimlad bod nhw eisiau cefnogi rhywbeth sydd yn rhywbeth sy'n bwysig. Felly os ti'n lli dangos pwy mor bwysig yw dy bapur brodi, dy wefan brodi neu beth bynnag i'r gymuned leol, wedyn, oce, okay, mae eisiau person eitha dan o ti, ond mae eisiau ti fynd i berswadio wedyn um, y busnesau yna i weud, drwchwch, so chi moyn pido bob yn hyn. so chi moyn pido o'r dangos bod chi'n bo chi gefnogol. Felly mae hwnna'n, yeah, no. am hwn i'n un ffordd fach o wneud e. A mae jyst yn rhan o, o fod yn gymuned arall mewn ffordd, ydy? Tod, cymuned digidol, neu, tod... Yn gwmwys, ti'n meddwl. A, a na beth yw'r pwrpas y gwefannau bro, mae yw, yw, yw bod yn lle le mae'r gymuned i gyd mewn un man, fach os ti'n byd yn byw yn vacuum, really, ti'n gwybod, dyw, dyw straeon newyddion ddim yn byw ar wahân i beth sy'n mlaen â mediadau, pan, mm. pethau sy'n mlaen â ti gyda'r nos, ar wahân i y siopau ti'n mynd i ar ddisadwn neu ar, ar-lein, mae ma fe gyd yn rhan o fywyd yn dweud, ti'n bod? So'r so syniad fan hyn yw, mae'r fro, mae'r ardal leol yw'r canolbwynt, a bod yn gallu bod yn blatfform sydd yn rhyw fath o cwmpasu yr holl bethau pwysig na da gilydd, ti'n bod? Gwych, diolch o galon, Lowri, am ddamser heddiw. Um, go iawn, swn i'n gallu siarad efo chdi trwy dydd, dwi'n meddwl. Um, ond da ni yn dod i ddiwedd yn sesiwn. Um, wythnos nesa, da ni'n cael Yym 'dan ni'n ca'l cwmni Toby o Drone Revolution yym felly gobeithio newch chi ymuno â ni. Yym diolch yn fawr iawn am ymuno efo ni wsos nesa, yy wsos yma. Mwynhewch y penwythnos a gobeithio na eich gweld chi wythnos nesa. Diolch.